Mela, qabel xejn grazzi ħafna l-istudentuni ehm, bħala għada. Għanċerja l-iskrin u nkunu nistaw nibdew ta' Mela, suppost għedin taraw l-screen sħiħ, tajjeb jek? Iva.
Sewa.
Mela, Eħe. L-ewwel nett segwejt it-taħditiet li għamiltu qabel, speċjalment ta' tal-Prof Adrian Grimo ta' Anne Mary u Claire. U kolli ngħid li sfida sabiex hija sfida li sabiex ma nirrepetix ħafna mill-punti validi li li diġà għamlu. U min minnkom għadu ma rax ma segwix it-taħdidiet tagħhom, nissuġġerilkom ħafna illi illi issegwhom. Fit-tradizzjoni ta' Adrian, eh, Claire u Anne Marie, ħanibda bi ftit ċaħdiet fil-bidu. Sewa, qabel xejn dawn huma riflessjonijiet, mhumiex istruzzjonijiet. Huma biss riflessjonijiet fuq l-esperjenza tiegħi kemm ehm, kemm domt ngħallem iż-żar fl-iskola sekondarja kif ukoll l-kbar fl-iskola sekondarja imma wkoll ehm, mill-post sekondarja. Ħaniprofa nitkellem fuq affarijiet li fil-verità tistgħu tadattawhom għal liema età tridu sewwa. Xi osservazzjonijiet tiegħi jaf iqajmu iktar mistoqsijiet, naħseb dan huwa wieħed mill-eżerċizzji importanti li nagħmlu bejnietna li insaqsu ehm, u naraw x'jaħdem u ma jaħdimx. Ħa nipprova nagħti wkoll xi suġġerimenti prattiċi Qed inżomm f'moħħi li quddiemi għandi udjenza ta' għalliema li m'għandix quddiemi udjenza ta' ta' studenti ta' sekondarja. Jiġifieri mhux kull ma ngħid jien bil-mod kif ngħidu jien irid jintqal fil-klassi sewwa. Jiena qed inżomm f'moħħi li li l-udjenza tiegħi hija udjenza ta' għalliema. Qabel ma nidħol iktar fil-fond, nixtieq nagħmel osservazzjoni dwar it-titlu nnifsu sewwa dwar il-frażi test mhux imħejji. Meta nitkellmu fuq test mhux imħejji, ma jfissirx li m'hemmx tħejjija għalih sewwa u din lill-istudenti naħseb tajjeb illi nikkomunikawha magħhom, illi nuruhom li isma' billi dan huwa test mhux imħejji, anzi minkejja li dan huwa test li mhux imħejji, ma jfissirx illi m'hemmx tħejjija għalih. X'mhux imħejji? Huwa t-test li mhux imħejji, Imma t-tħejjija xorta ħa jkun hemm. It-tħejjija ħa ssir billi tiffamiljarizza ruħek ma' testi differenti. It-tħejjija ħa ssir billi tiffamiljarizza ruħek mal-għodod illi għandek, mela mat-termini. Sewwa? Jiġifieri għalkemm hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq test mhux imħejji, ma jfissirx ma jfissirx illi qegħdin nitkellmu fuq assenza ta' tħejjija. Sewa xorta hemm ċerta tħejjija. U jiena fost l-oħrajn ma' dan li ħammis, sewa ħna rada xejn kif nistgħu inħejju lill-istudenti għal xi ħaġa li għal test illi mhux se jkun imħejji. Ħanqassam il-preżentazzjoni su f'daw l-erba' partijiet ewlenin. Ħanitkellem fuq xi gwidi hemm hemm barra li lilna jistgħu jgħinuna, gwidi fis sens lokali sewwa. Ehm, u mbagħad hemm ovvjament diversi kodba ehm, u papers li tistgħu tfittxu u tużawhom ehm, favurikom. Ħanitkellem fuq għaliex inħarsu lejn lejn it-test li mhux imħejji kif nistgħu nħarsu lejh, kif nistgħu nħejju eżerċizzju għal tekst li mhux imħejji, mbagħad naraw daqsxejn hemm xi mistoqsijiet u noħolqu daqsxejn ta' diskussjoni bejnietna jekk ikun hemm il-ħtieġa. Ħanħares bħala ħanieħu bħala gwida tagħna is-sillabu u l-karta mudell. Mhux ħanħel wisq fuqhom għax dawn huma affarijiet li intom diġà tafuhom. Però osservazzjoni ċkejkna dwarhom. Ħafna drabi is-sillabu nħarsu lejh bħala toqol sewwa li rridu nissaraw miegħu li rridu nibqgħu nlaħqu miegħu. Imma fil-verità s-sillabu huwa f'ċertu sens huwa l-akbar ħabib tagħna. Sewwa, f'ċertu sens huwa l-aqwa gwida li jista' jkollna. Lill-istudenti tiegħi ngħidulhom xi ħaġa simili meta nitkellmu fuq it-titli tal-eżamijiet. Ehm, meta jkunu qegħdin nippreparaw għall-eżamijiet ngħidulhom ħarsu lejn is-sillabu, qisu t-titli li joħorġulkom bħala l-aqwa ħbib tagħkom. għax titlu ħa jippuntak fid-direzzjoni le, ħa jiggwidak. Anke jekk m'għandekx idea dwar xiex ħa taqbad tikteb, it-titlu fih innifsu ħa jiggwidak. U b'mod simili, is-sillabu jista' jiggwidana fit-taħriġ tagħna sewwa, fit-tagħlim tagħna. U f'dal-każ għandna wkoll il-karta mudell li tista' tiggwidana. Mela, il-kisbiet mit-talim tafuhom. Sewħejna markaj dawk li għandhom xjaqsmu mal-letteratura, kif tafu il-kisbiet jinqasmu jinferqu ehm, f'kisbiet oħra. Ehm, li għamilt jiena huwa li ħarist lejn dawk il-kisbiet u minnhom slitt xi kelmiet muftieħ jew ideat muftieħ sabiex nikkummenta dwarhom. Issa, is-sillabu x'jitlob minna u mill-istudenti tagħna? Meta ħarist lejn il-kisbiet marbuta mal-letteratura, għażilt dawn l-ideat muftieħ, sewwa dawn il-kelmiet muftieħ. Fost l-oħrajn il-preċiżjoni. Hawnhekk qegħdin infittxu li niddiskrivu t-test letterarju b'mod preċiż u xi kultant ma nieqfux naħsbu biżżejjed fuq x'jiġifieri l-preċiżjoni fit-tagħlim jew l-istudenti tagħna ma jieqfux jaħsbu biżżejjed fuq il-preċiżjoni u l-ħtieġa tagħha. Mela Bi preċiżjoni x'irid infisser? Mela irridu noqogħdu attenti li ma nħawdux onomatopeja u allitterazzjoni, anke jekk l-effetti tagħhom joqorbu ħafna lejn xulxin. Irridu nżommu f'moħħhom li f'moħħna li dawn huma differenti. Il-preċiżjoni xi kultant ma tiġix biss min-naħa tal-istudenti imma anke min-naħa tagħna bħala għalliema. ħafna drabi nirriduċu pereżempju l-polisindeto għall-argument għal ripetizzjoni tal-u. Dak huwa mhux dak mhux mod preċiż kif nippreżentaw dik it-teknika sewwa. Il-polisindeto hija ripetizzjoni ta' konġunzjoni, mhux biss tal-u. Mela importanti ħafna li aħna u nħejju taħriġ għal tekst mhux imħejji għal test mhux imħejji Noqogħdu attenti għall-preċiżjoni, għax in-nuqqas ta' preċiżjoni min-naħa tagħna hemm ċans li tiġi riflessa mbagħad fin-nuqqas ta' preċiżjoni fin-naħa tal-istudenti tagħna. Kelma oħra importanti ħafna fil-kisbiet hija l-idea ta' evidenza, sewwa l-kelma evidenza. Ma nistgħux inresqu argument Ma nistgħux nippreżentaw tweġiba tagħna jekk ma jkollniex evidenza għaliha. Sewwa, mela kemm jista' jkun irridu ninsistu li dak li nippreżentaw ħa nippreżentawh bl-evidenza xierqa f'idejna. Hemm imbagħad l-idea ta' funzjoni u effett li s-sillabu su jqarribhom lejn xulxin. Ehm, x'inhu x'inhi l-funzjoni tal-mekkaniżmi użati, ċoe it-tekniki użati, x'inhu l-effett ta' dawn il-mekkaniżmi ta' dawn it-tekniki. U s-sillabu jagħmel pass oltre, iħares lejn il-funzjoni ta' tekniki differenti lejn l-effett ta' tekniki differenti b'mod unitarju, b'mod wieħed sħiħ. Mela, mal-etajiet il-kbar, possibilment anke maż-żgħar, ma da dejjem jiddependi skont l-istudenti li għandna quddiemna u dawk intom tafuhom l-aħjar. Ehm, mal-istudenti tagħna rridu nippruvaw kemm jista' jkun nuruhom li teknika ma taħdimx f'iżolament, illi teknika tista' ssaħħaħ teknika oħra jew tista' tissaħħaħ permezz ta' teknika oħra. Jiġifieri idealment inressqu lill-istudenti tagħna sabiex japprezzaw kif it-tekniki jaħdmu flimkien. Mela rridu naraw li nkunu kapaċi nagħmlu pass lura fl-analiżi tagħna u nħarsu lejn it-test bħala ħaġa waħda sħiħa. Għaliex? Għax xi kultant it-tentazzjoni tkun li infetqu vers vers, f'dal każ sentenza sentenza, għax qegħdin nitkellmu ehm, qegħdin nitkellmu fuq silta ta' prosa. It-tentazzjoni tkun li infetqu biċċa biċċa, frażi frażi, bil-lenti f'idejna nfittxu l-irqaqat u ninsew nagħmlu dak il-pass lura importanti ħafna sabiex napprezzaw it-tekst bħala ħaġa waħda sħiħa. Jiġifieri fil-mument tal-lezzjoni jew fil-mument tal-analiżi fis-skiet imqar f'eżami, tajjeb li l-istudenti tagħna jkunu kapaċi, jkunu imdorrija, anzi, jagħmlu dak il-pass lura ħalli jaraw il-mekkaniżmi jaħdmu flimkien. Jekk għandi jekk għandi karozza, inutli jkolli part waħda fidi, sewwa. Karozza ħa tiffunzjona għax il-partijiet jaħdmu flimkien. U l-istess test letterarju. Dwar din ix-xbieha ħa nitkellem iktar il-qudiem. Għalissa ħa nkompli daqsxejn riflessjonijiet fuq xi xi kliem muftieħ fis-sillabu. Hemm ukoll din l-idea ta' interazzjoni, ta' relazzjoni li xi ftit jew wisq torbot ma' dak li konna qegħdin ngħidu. Il-mekkaniżmi jinteraġixxu flimkien, it-tekniki jinteraġixxu flimkien, jidħlu mela f'relazzjoni bejniethom. Imbagħad għandna l-idea ta' evalwazzjoni, ta' kritika. M'aħniex qegħdin nagħmlu sempliċiment analiżi, m'aħniex qegħdin sempliċiment nillejbiljaw tekst, test. skont il-partijiet differenti tiegħu, sewwa mela hawnhekk għandna alliterazzjoni, hawnhekk għandna onomatopea, hawnhekk għandna anafora. Le, m'aħniex qegħdin nagħmlu biss analiżi, imma qegħdin nagħmlu evalwazzjoni, qegħdin nagħmlu kritika. Mela mill-analiżi, mill-labeling, mill-għoti ta' tikketti ta' termini differenti lil tekniki differenti, ħa ngħaddu sabiex niffurmaw opinjoni, sewwa, dwar kif jaħdmu dawn il-partijiet kollha flimkien. Ħa ngħaddu sabiex mela ikollna sabiex nagħtu interpretazzjoni. Ħarist ukoll jien u nħejji għal din it-taħdita, ħarist ukoll lejn il-karta mudell. U ġbart xi punti marbuta mal-mistoqsijiet li hemm ippreżentati fil-karta mudell. Għandna mistoqsija ta' għażel it-tajba, għandna mistoqsija fej jitolbok tikkwota, fej jitlobna sabiex nikbu sentenza, dwar aspetti differenti, dwar il-vokabolarju, dwar tekniki differenti, inkluż in-narrazzjoni, dwar l-effetti maħluqa. jista' jkun hemm mistoqsijiet li jitolbuna nirriflettu sewwa jew ninferixxu, nagħmlu dik il-qabża fil-ħsieb sabiex ehm, nissiltu mis-silta dak li mhux espliċitu fis-silta. Mela dawk huma l-affarijiet li ħajgwidawna li jistgħu jigwidawna sa issa sewwa, is-sillabu u l-karta mudell. Ovvjament hemm gwidi oħra sewwa hemm papers, textbooks tal-pedagoġija, ehm, studji, però ma qgħadtx nidħol fihom, jiena ħarist primarjament lejn affarijiet lokali sewwa li jistgħu jiggwidawna. Il-parti li jmiss, fil-parti li jmiss, ħa nistaqsi daqsxejn għaliex, għaliex dal-ħesil kollu sabiex nanalizzaw il-letteratura. Għaliex ikollna test għansin, għaliex ħa naħsdu lill-istudenti tagħna b'silta li ma jafuhiex meta daw jistgħu jippreparaw silta ehm, fil-klassi eh, bħalma jagħmlu b'mart fil-folja. Mela hawnhekk ħanidħol daqsxejn fl-aspett iktar ta' ħsieb forsi iktar teoretiku. Mela, is-silta mhix imħejjija, ħadd itina diversi ħiliet. Hemm il-ħila deskrittiva, sewwa, illi aħna nkunu kapaċi niddeskrivu b'mod eh, preċiż il-tekst li għandna quddiemna. Hemm ħiliet analitiċi, ħiliet kritiċi, imma wkoll ħiliet riflessivi. Ħafna drabi t-testi ta' madwarna nikkunsmawhom b'mod awtomatiku. Sewwa naraw sett ta' istruzzjonijiet, naraw manwal, naraw reklam, u nassorbuh. Naqraw email, naqraw is-sillabu, naqraw il-kotba tagħna, ħafna drabi kotba ta' informazzjoni, u nassorbuhom. Il-letteratura u l-kritika jagħtuna lok sabiex niżviluppaw aħjar il-ħiliet riflessivi tagħna, li aħna nieqfu nirriflettu, nieqfu ninterpretaw, nieqfu anke sabiex ngħaddu ġudizzju fuq dak li qegħdin naqraw, dak li qed naqraw kemm hu effettiv u għaliex huwa effettiv. Barra minn hekk, is-silta mhix imħejjija tagħti lill-istudenti indipendenza ikbar. Hemm enfasi akbar fuq il-ħiliet, fuq l-iskills. Għaliex? Għax filwaqt li fil-każ tat-testi minn hemm art fil-folja hemmhekk nistgħu nindikawlhom fejn huma t-tekniki, jistgħu jitgħallmu prattikament bl-amment fejn huma t-tekniki u u jerġgħu jirrepetu kollox waqt l-eżami jew fit-taħriġ li jkollhom. Fil-każ ta' silta mhux imħejjija, hemmhekk jiddependu biss fuq il-ħiliet tagħhom. Hemm dak li ngħidulu transfer of knowledge, le, li jieni jiena tgħallimt x'inhi metafora u dak it-tagħlim ħa napplikah għas-silta mhux imħejjija. Mela fis-silta għandi metafora li qatt ma ltqajt magħha qabel, imma jiena ħa nkun kapaċi b'mod indipendenti mingħajr l-għalliema tiegħi, ħa nkun kapaċi nagħraf dik il-metafora. Mela, is-silta mhux imħejjija ħa tgħin ukoll fl-indipendenza tal-istudenti tagħna, sewwa meta nħarrġuhom sew. Ma' l-istudenti tiegħi nħobb inġib din it-tixbiha tal-karozza jew tal-kompjuter. jien naf insuq karozza bej wieħed u ieħor sewwa. Um, Però ma nafx kif taħdem, kif tiffunzjona l-karozza. U waqt il- waqt l-analiżi aħna mela qegħdin nagħmlu l-irwol mhux ta' min hija tisuq, mhux ta' xufier, mhux ta' sewwieq. Aħna qegħdin nieħdu l-irwol tal-mekkanik sewwa illi qegħdin niftħu l-bonit tal-karozza u qegħdin naraw il-partijiet differenti kif jaħdmu flimkien. Il-partijiet differenti qegħdin nagħtuhom isem differenti. L-isem tal-partijiet differenti huwa terminu, sewwa letterarju. U l-istudenti nissuspetta li jifmu aħjar x'inhi l-kritika meta nġibilhom dit-tixbiha. Għaliex għax kulħadd kapaċi jaqra silta, kulħadd kapaċi jieħu gost jaqra silta, imma mhux kulħadd kapaċi jara għaliex qiegħda tiffunzjona dik is-silta, għaliex qiegħda tagħtina gost jew għaliex qiegħda tnikkitna, għaliex qed inħossu għall-karattri tagħna. Għal min forsi ma jxieqx iġib ix-xbieha tal-karozza, jien qed nipprova ninqata' biha minħabba li hawn wisq kultura ta' dipendenza fuq il-karozzi. Nistgħu ngħidu l-istess ħaġa għad-dinja tal-kompjuters, le? Ħafna mill-istudenti tagħna hekk jew b'hekk għandhom aċċess għal mobiles, tablets, laptops, kompjuters oħra. Kulħadd prattikament jaf kif iħaddem kompjuter sewwa, bħalma kulħadd jaf jaqra kważi. li nagħmlu fil-kritika, fl-analiżi, aħna ħa naraw kif jaħdem dak il-kompjuter, ċoe ħa naraw kif ħa taħdem dik is-silta. Mela din hija l-attitudni li rridu nippreżentaw lill-istudenti u din l-attitudni tista' tiġi trasmessa minħabba l-attitudni li nadottaw aħna, sewwa. Jekk aħna ma nadottawx din l-attitudni ta' esploraturi, arana ħa nesploraw din is-silta li għandna quddiemna, l-istudenti mhumiex ħa jassorbu dik l-attitudni, mhumiex ħa ħa jittieħdu minn dik l-attitudni. Eħe, ħankompli nibni fuq l-ideja ta' attitudni. Jiena nħobb inħares ħafna lejn l-analiżi, lejn il-kritika, lejn l-analiżi ta' silta mhux imħejjija, mhux bl-attitudni ta' għalliem kważi kważi imma bl-attitudni ta' trainer sewwa. Jiena lill-istudenti ngħidilhom minix ħanallimkom fuq il-kritika, minix ħanallimkom kif tanalizzaw tekst. Ħanallimkom it-termini, ħanallimkom tużaw l-għodod li għandna disponibbli għalina, dik iva, dik ħanallimilkom. Imma jien iktar ħanġib ruħi ta' trainer magħkom, ħanħarriġkom fl-analiżi. Għaliex għax l-analiżi iktar milli hija kwistjoni ta' talim ehm, ta' modija ta' informazzjoni, hija iktar kwistjoni ta' taħriġ. Aħna lill-istudenti rridu nħarġuhom li jorbot ma' dak li jedna qabel hemm l-idea ta' indipendenza li l-istudenti tagħna jridu jkunu indipendenti sabiex jiffunzjonaw waħidhom. Li meta jkollhom silta li qatt ma rawha bajnejhom qabel, sakemm ma jkunux qarrejja tajbin ħafna, dawn ħajkunu indipendenti biżżejjed għax ħajkunu imħarrġa minna b'mod prattiku, ħajkunu indipendenti biżżejjed biex janalizzawha. Mela tajjeb nistaqsu wkoll dwar l-irwol tagħna fil-klassi meta nippreparaw lill-istudenti, ħajkun rwol ta' għalliema jew ta' trainers sewwa, ta' coach. kważi. Aħna ħa nagħlmu lill-istudenti ehm, kif janalizzaw silta mhux moqrija jew ħa nħarġuhom, ħa nagħtuhom il-ħiliet. Il-kelma taħriġ titfa' iktar tixħet iktar enfasi fuq il-prattika. Le, ma tistax titħarreġ mingħajr ma tipprattika. Ma tistax titħarreġ fl-isports billi toqgħod taqra biss it-teorija, trid tipprattika. Ma tistax titħarreġ Ħanżomm mal-idea tal-isports, ma tistax titħarreġ fl-isports jekk m'għandekx il-prattika, jekk għandek biss it-teorija. U l-istess fil-kritika, fl-analiżi tat-testi tagħna. Bit-teorija biss, bit-termini biss, bil-lista ta' termini biss, maħniex ħanaslu. Sewwa jridu nkunu mħarġa sabiex dawk it-termini narfu napplikawhom fil-kuntest dejjem differenti li ħa jkollna fis-silta mhux imħejjija. Eħe, dan mhux eżerċizzju ta' ansjetà. Jiġifieri noqogħdu attenti li l-istudenti tagħna nagħmluhom ċara ħafna illi aħna m'aħniex qegħdin nippruvaw nonsbuhom, illi aħna diġà tajnihom il-ħiliet kollha li għandhom bżonn biex silta li mhix imħejjija imħejjija janalizzawha. li joħodna lura għall-punt tal-bidu. Sewwa, għalkemm dan huwa test mhux imħejji, it-tħejjija xorta waħda tkun saret. Sewwa, huwa t-test li mhux imħejji imma aħna bħala studenti, sewwa, ehm, ħa nkunu imħejjija diġà għax kellna għalliema li ippreparawna, li għenuna b'mod prattiku sabiex nanalizzaw tekst. Naħseb din importanti ħafna illi nikkomunikawha mal-istudenti tagħna li huma ħa jkunu mħejjija minkejja li t-test mhuwiex imħejji. Huwa t-test li mhux imħejji mhux huma, sewwa huma ħa jkunu imħejjija. U naħseb jekk nippreżentawlhom dal-punt b'mod ċar, jekk inkunu kapaċi nittrażmettuh, nikkomunikaw b'mod ċar mal-istudenti tagħna, naħseb inkunu qegħdin ngħinu sabiex innaqsulhom xi ftit mill-ansjetà. Eħe, fil-parti li jmiss ħan nirrifletti xi ftit fuq il-metodoloġija fuq kif nista' nħarreġ lill-istudenti tiegħi fl-analiżi ta' silta mhux imħejjija, fuq kif nista' nagħżel silta ideali u kif nista' nagħmel l-aħjar mistoqsijiet. Xi punti slitthom mis-sillabu, xi punti oħra slitthom mill-esperjenza tiegħi. Is-sillabu jindikalna t-tul tas-silta, trid tkun silta ta' 200 kelma jew inqas, sewwa. Jien nissuġġerixxi wkoll li tkun silta li jkollha bidu, żvilupp u tmiem jekk hu possibbli, jew tal-inqas ikollha sens ta' unità. illi ma tkunx silta imxellfa sewwa illi tieqaf f'nofs azzjoni sakemm ma jsirx hekk bi ħsieb. Ġifieri naħseb ftit sens, ftit ħjiel ta' unità jrid ikun hemm, anke jekk ma jkunx hemm neċessarjament bidu, żvilupp u tmiem kif nafuhom tradizzjonalment. Naħseb sens ta' unità jrid ikun hemm. Trid tkun ukoll silta aċċessibbli. aċċessibbli f'termini ta' vokabolarju. Però noqgħodu daqsxejn attenti hawnhekk. Li silta tkun aċċessibbli ma jfissirx li l-istudenti tagħna jkunu jafu neċessarjament kull kelma li għandhom. Irridu noqogħdu attenti bejn li silta tkun aċċessibbli u li silta tkun banali, banali fis-sens li tkun redikola fis-sens li tkun infantili ħafna. Sewwa, mela aħna naraw li hija aċċessibbli, aħna naraw li s-silta għandha vokabolarju aċċessibbli. Fl-istess waqt irridu naraw li ma tkunx infantili iżejjed. F'tas sens trid tkun silta li toffri sfida moderata. Mela jekk hemm xi kelma jew tnejn, jekk hemm ftit kelmiet illi l-istudenti possibilment ma jkunux jafuhom, imma jistgħu joħduhom mill-kuntest, dik is-silta hija adattata. Jekk mill-banda l-oħra hemm kelma li hija ċentrali fis-silta imma ħafna studenti mhux ħajkunu jafuha, mela dik is-silta mhix adattata. naraw li tkun aċċessibbli anke skont l-età tal-istudenti tagħna. Riċentament segwejt il-kjast li nqala' wara l-aħħar eżami tal-benchmark. U f'dali ħanejt nixtieq nagħmilha ċara li qed noqgħod biss fuq il-kummenti li qrajt għax il-karta għadha ma ma ġietx f'idejja. U nimmaġina li l-iżball li forsi seta' sar, sar biżvista. Però milli stajt nifhem kien hemm taħriġ il-fehem fuq l-aħħar film ta' Jurassic Park. Sewwa. Issa aħna jista' jkollna taħriġ il-fehem, forsi għana qed niddevja daqsxejn mill-missil ta' mhux imħejjija imma ħanagħmel il-konnessjoni. Jista' jkollna taħriġ il-fehem fuq xi ħaġa li l-istudenti tagħna ma jkollhomx idea tagħha sewwa, anzi ġeneralment hekk jiġri, le? Però idealment tkun silta li xorta għandhom aċċess għaliha. Ġifieri jekk dan it-taħriġ il-fehem kien fuq Jurassic Park, idealment l-istudenti jekk daw jitħajru jarawh ikun jistgħu jarawh wara l-eżami. Sewa. Dal-każ kien hemm silta dwar Jurassic Park. Għal studenti ta' għaxar snin, imma l-film huwa PG-13. Hemmhekk m'hemmx l-aċċessibbiltà li idealment ikun hemm. U l-istess, biex niġi għas-silta mhux imħejjija għall-aspett letterarju, l-istess f'dal-każ, idealment aħna nagħtuhom xi ħaġa li l-istudenti tagħna jkollhom aċċess għaliha. Mela ma ngħażlulhomx silta li tkun adattata għalihom imma minn ktieb illi huwa għall-adulti. Mela idealment nażlulhom siltiet li l-istudenti jkollhom aċċess għalihom. Mill-ġdid, dal-punt ta' aċċessibilità ma jfissirx li s-silta m'għandhiex toffri sfida. Li jkun hemm sfida hija importanti b'hekk nikbru sewwa, b'hekk min jipprattika l-gym għall-argument jissaħħaħ għax ikollu dik l-isfida le fuq il-muskoli tiegħu, ikun jista' jibni l-muskoli tiegħu jinbena għax ikollu sfida sewwa. U l-istess l-istudenti tagħna mhumiex ħa jikbru, mhumiex ħa javvanzaw jekk ma jkollhomx dik l-isfida. Iżda trid tkun sfida moderata. U hawnhekk nixtieq nagħmel punt dwar il-qari. Importanti li naqraw kemm jista' jkun anke testi maħsuba għal etajiet iżgħar. Jiena nammetti, b'mod regolari naqra affarijiet li huma tat-tfal jew tal-adolexxenti. Ehm, l-ewwel nett lili tgħinni anke meta jiġi żmien meta nkun ilni ma naqra biex nerġa' nqabbad il-magna tal-qari ħa ngħid hekk, nintefa' naqra xi ħaġa tat-tfal. u fl-istess ħin ikolli idea għax qed jinkiteb hemm barra nkun nista' nissuġġerixxi testi u xi ħaġa hekk lilkom ħatejnkom fl-għażla tat-testi sew għax ħajkolkom idea ta' x'hemm hemm barra għall-etajiet tal-istudenti tagħkom li tistgħu tużawh mela għat-taħriġ. Kif insaqsu? Mhux ħanallimkom jien ehm, x'tipi ta' mistoqsijiet tistgħu tfasslu. Hemm l-għażla multipla, hemm il-mistoqsija li ssaqsi għal kwotazzjoni, hemm is-sentenzi qosra li forsi jkunu iktar ideali għal livelli wieħed tnejn, imma mhux neċessarjament għax għażla multipla tista' tkun diffiċli ħafna wkoll. Imbagħad hemm is-sentenzi itwal li jeħtieġu iktar riflessjoni, jeħtieġu ġeneralment inferenza jew diskussjoni tat-tekniki f'relazzjoni mal-effetti tagħhom li dawk ikunu iktar ideali għal livelli 2, 3. Dan huwa tqassim rudimentali ħafna sewwa bażiku ħafna. Dwar xiex insaqsu? Nistgħu nistaqsu dwar l-istorja jew il-plot, għalkemm forsi din ma tkunx l-iktar mistoqsija komda jew il-mistoqsija l-aktar awtomatika li tiġina, għal raġuni li ħajkolna silta qasira sewwa. u għalhekk m'għandniex il-wisa' li s-soltu jkollna bżonn biex niżviluppaw storja jew plott. Jista' jkollna mistoqsija dwar in-narrazzjoni. Din hija silta nnarrata fl-ewwel, fit-tieni, fit-tielet persuna. X'inhu l-effett tan-narrazzjoni? Meta jkollna l-ewwel persuna ġeneralment in-narrazzjoni tkun iktar personali. It-tielet persuna tkun inqas personali. X'tekniki oħra għandna? X'mekkaniżmi letterarji għandna? X'inhu l-effett ta' dawn il-mekkaniżmi, ta' dawn it-tekniki użati? X'tip ta' vokabolarju għandna? Pereżempju, f'waħda mill-mistoqsijiet fil-karta mudell kien hemm mistoqsija dwar l-użu tad-diminuttiv. Sewwa kien hemm storja dwar dan it-tfajjel illi qed jaqbeż fil-baħar jintilef fil-baħar u nafu l-baħar kemm hu immens u x'tassew. U kien hemm mistoqsija dwar dwar l-effett tad-diminuttiv tat-tifel li f'kuntrast mal-baħar jidher iżgħar u ċ-ċokon tiegħu qed jiġi enfasizzat permezz tad-diminuttiv. Għala jista' jkollna mistoqsijiet dwar il-vokabolarju, dwar aspetti oħra tal-istil bħal repetizzjoni. jista' jkollna mistoqsijiet dwar il-karattri jew l-ambjentazzjoni. Għalkemm hawnhekk mill-ġdid jiddependi mill-għażla tas-silta għax m'għandniex dik il-wisa' eh, m'għandniex dik il-wisa' fejn nistgħu niżviluppaw wisq il-karattri tagħna bħalma għedna fil-każ tal-istorja jew il-plot. Importanti li nkunu ġusti mal-istudenti tagħna fost l-oħrajn billi nżommu f'moħħna il-lista uffiċjali ta' termini. Żball li ġie li għamilt jien, frott l-entużjażmu forsi żejjed li jkolli, ġie li semmejtilhom imma dan, dan iktar qed dan iktar qed norbtu mas-sillabu l-antik sewwa. Ġieli nsemmi kont insemmilhom termini li fil-verità Wara kont ngħid stajt qasbis semmejthomlhom, mhumiex daqshekk ċentrali għall-apprezzament tal-poeżija. F'tal każ hemm lista ċara ħafna, nissuġġerixxi li nżommu kemm jista' jkun magħha, ħalli nkunu ġusti mal-istudenti tagħna. konxji li ħafna minn dak li qiegħed ngħid huma prattiċi li intom diġà tagħmlu b'mod tajjeb ħafna fil-klassi. Jiġifieri aħfruli li hekk qed nirrepeti. Fl-istess ħin nemmen li r-repetizzjoni tgħallem ukoll. Tajjeb li nerġgħu ntellgħu fil-wiċċ affarijiet li diġà nafuhom u li nerġgħu nirreveduhom. Xi osservazzjonijiet dwar il-mistoqsija, dwar is-sena tal-mistoqsija. Il-mistoqsija, tfassil ta' mistoqsija hija sena fiha nfisha li jistħoq ilha diskussjoni kważi kważi għaliha. Ma rridux naqbdu nitfgħu l-ewwel mistoqsija li tiġina mingħajr ma nirriflettu fuqha. irridu nsaqsu lilna nfusna jekk l-istruzzjonijiet u l-mistoqsijiet humiex ċari u komunikattivi. U hawnhekk qed nagħżel bil-grassett il-kelmiet li jidhru wkoll fis-sillabu. Is-sillabu jitlob lill-istudenti tagħna jikkummentaw b'mod ċar fuq il-letteratura. Ma nistgħux nippretendu li l-istudenti tagħna jikkummentaw b'mod ċar fuq il-letteratura jekk il-mistoqsijiet tagħna jkunu mistoqsijiet vagi, ikunu mistoqsijiet li mhumiex ċari, li ma jkunux strutturati b'mod li joħroġ l-aħjar ħiliet tal-istudenti tagħna. Aħna u nfasslu l-mistoqsijiet irridu nsaqsu jekk mistoqsija tistax tiġi imwieġba b'mod preċiż. Jekk hemmx evidenza ċara fis-silta, qegħdin nistaqsu dwar xi ħaġa li aħna noħduha for granted bl-għarfien li aħna għandna, bl-għarfien ta' xi ħadd li ggradwa darba darbtejn forsi iktar, imma li għall-istudenti tagħna dik l-evidenza mhix ċara. Qegħdin nistaqsu mistoqsijiet li forsi aħna nafuha għax qrajna il-bqija tal-kapitlu imma l-istudenti tagħna ma jistgħux jaslu għat-tweġiba tagħhom. Mela l-evidenza hija ċara għall-istudenti tagħna forsi eżerċizzju tajjeb li nistgħu nagħmlu mal-kollegi tagħna jkun illi l-istess mistoqsijiet nagħtuhom lil ħaddieħor xi kollega oħra sewwa jew kollega ieħor sabiex iwiġbuhom huma. ħalli ikollna min qed jara l-mistoqsijiet b'lenti barranija sewwa, ħalli ma jkollniex dawk il-blind spots fej aħna nieħdu l-affarijiet for granted imma b'mod b'mod illi ikun inġust tal-istudenti tagħna. Mela irridu naraw illi jekk ħa nistaqsu għal xi ħaġa, l-evidenza għal dik il-ħaġa tkun ċara, tkun ċara fis-silta. Hemm il-possibilità ta' tweġibiet oħra korretti tiġrilna kemm il-darba, tal-inqas jien kienet tiġrili kemm il-darba. Nħejji karta tal-eżami għall-argument, ehm, nħejji t-tweġibiet mudell, meta nibda nikkoreġi nibda nirrealizza li hemm tweġibiet oħra korretti. Taf kif se tqassam il-marki għat-tweġibiet? jien kont nistruttura l-mistoqsijiet tiegħi b'mod illi jekk għandna tliet marki, inkun naf b'mod ċar ħafna li għal dil-parti tal-mistoqsija hemm marka u għal parti l-oħra hemm żewġ marki, pereżempju. li pereżempju jekk ħa nistaqsi fuq fl-istess mistoqsija ħa nsaqsi għat-terminu u għall-effett, naf li ħa nagħti naf li ħa nagħti marka waħda għat-terminu, żewġ marki għad-diskussjoni tal-effett. Ġifieri tajjeb ikollna idea ta' kif ħa nqassmu l-marki għax it-tqassim tal-marki ta' kull mistoqsija ħa jgħinna infasslu l-mistoqsijiet. Eħe, żewġ pet hates tiegħi. Nevitaw li nħawdu bejn teknika u terminu. Di xi ħaġa li ġieli nzertajta anke forsi f'xi noti jew ehm, jew kodba jew f'xi karti passati tal-eżamijiet. Ma nistaqsux lill-istudenti tagħna sabiex jidentifikaw terminu f'poeżija sabiex jidentifikaw terminu f'silta ta' proża, ħa jidentifikaw teknika. It-teknika hija l-mekkaniżmu. It-terminu huwa l-isem li bih ħa ngħammdu lil dak il-mekkaniżmu. Sewwa? Mela importanti ħafna li noqogħdu attenti li ma nħawdux bejn teknika u terminu, anke jekk it-tentazzjoni sabiex nużawhom bħala sinonimi hija kbira. Sewwa, mela aħna ħa nitolbu lill-istudenti jidentifikaw teknika u ħa nitolbuhom jagħtu isem lil dik it-teknika u dak l-isem huwa appuntu it-terminu letterarju. Punt ieħor petħejt ieħor tiegħi huwa l-verb ġiel li mill-ġdid ġieli ltqajt miegħu f'xi noti jew jew kotba. Il-poeta jew il-kittieb l-awturi lilna ma jġegħluniex inħossu ħaġa jew oħra. Lill-istudenti ngħidilhom timmaġinaw il- il-Dun Karm, il-Mary Mejla, iġeluna nħossu tali effett, daw mhux ħajnqalgħu minn qabarhom, jaqbduna minn għonqna, iħabtuna ma' ħajt u jġeluna, le? mela l-kittieba jistgħu forsi jistednuna sabiex nirriflettu, sabiex sabiex ehm, nħossu ċerti sentimenti, imma mhumiex se jġaluna. Jiġifieri noqogħdu attenti aħna nfasslu l-mistoqsijiet tagħna noqogħdu attenti li ma nħawdux bejn teknika u terminu u li nevitaw il-verb ġiel. Sewa ma nistaqsux xi ġelna nagħmlu l-awtur. Eħe, punt ieħor dwar l-attitudni li għandna nadottaw hija li anzi ħan qiegħda hekk. Lill-istudenti spiss nippreżentalhom l-analiżi, il-kritika bħala esplorazzjoni. għandhom dan it-terren li ma jafuhx jew dal-ġugarell li għadhom kemm ingħataw sewwa u ħa jesploraw dan it-terren, din l-art ġdida. Ħa jesploraw dal-ġugarell kif, kif jaħdem. Jien kont nagħmilha ta' spiss, naqla' xi ħaġa u nżarma biex nara kif taħdem. L-irwol tagħna fl-analiżi tal-letteratura huwa l-istess. Aħna ħa nilbsu iż-żarbun ta' esploraturi, ta' esploratura jew esplora, esploratriċi jew esploratur, u ħan esploraw silta. Ħan naraw għaliex qed inħossu dak li qed inħossu għal karattru. Ħan naraw kif qed ninġibdu lejn is-silta jew niġu imbuttati. Ħan naraw għal xiex qegħdin nitniktu għaliex qed nidħu skont dak li għandna fis-silta. Mela aħna qegħdin nieħdu l-irwol ta' esploraturi, qegħdin nesploraw tekst. Flok qegħdin nesploraw bosk, foresta, flok qegħdin nesploraw magna ġugarel biex naraw kif eh, jaħdmu daw l-affarijiet, aħna qegħdin nesploraw silta, qegħdin naraw dik is-silta kif taħdem. U jekk nagħtuhom din l-attitudni ta' esploraturi naħseb inkunu qegħdin niġbduhom xi ftit iktar lejn l-analiżi u nkunu qegħdin innaqsu xi ftit mill-ansjetà tagħhom. Xi punti aktar prattiċi dwar il- u issa risaq lejn l-aħħar ta' eh, xi punti daqsxejn iktar prattiċi dwar it-taħriġ. Ġieli nħajjar lill-istudenti sabiex jaqraw il-mistoqsijiet qabel is-silta, speċjalment jekk ikun hemm xi wħud mill-istudenti li jkunu ansjużi li mhux ħa jlaħħqu. Ir-raġuni hi li bl-għarfien tal-mistoqsijiet inti diġà tkun taf għal xiex trid toqgħod iktar attent. Mela jekk għandek mistoqsija fuq is-similitudni, Meta tiġi biex taqra s-silta, waqt il-qari tista' bil-lapes timmarka s-similitudni għax taf li probabbli ħa terġa' tiġi bżonnha iktar 'il quddiem. Tajjeb li nistaqsu lill-istudenti u nuruhom kif jistgħu jiddiljaw mal-kliem li ma jafuh sewwa. Ehm, kelma li ma tafx tfakkrek fi kliem ieħor tista' tirraġuna skont l-għerq jew skont il-kuntest Imbagħad jekk hemm xi kelma li jibqgħu ma jafuhiex, nistgħu nagħtuhom it-tifsira aħna. Dejjem jekk qegħdin nagħmlu taħriġ fil-klassi. Nistaqsu lill istudenti dwar xi xini s-silta. Ma jfissirx li l-ewwel tweġiba tagħhom hija t-tweġiba korretta sewwa, forsi mal-ewwel qari naslu għal tema proviżorja, imbagħad mat-tieni qari konna nirrevedu dik it-tema. jew nikkonfermaw dik it-tema. Nistgħu nistaqsu lill-istudenti kif jirrelataw mas-silta. Meta dak li jkun jirrelata ma' xi ħadd ħa tonqoslu l-ansjetà, le? Li qed jinnerelata mal-ġar, su, ħa nħoss inqas ansjetà meta ninzertah fuq il-bankina, le? Jekk l-istudenti tagħna jirrelataw ma' silta, l-ansjetà ħa tonqos. Ħa jħossuhom iktar familjari ma' dik l-istorja li qed tiġi ppreżentata lilhom. U għalhekk nistgħu nistaqsuhom dwar ir-relevanza, nistgħu nistaqsuhom dwar xi esperjenza personali li jirrelataw ma' dik is-silta. Punt ieħor dwar l-interpretazzjoni. Ladarba għall-interpretazzjoni kapaċi jġibu l-evidenza, mela ma nistgħux ngħidu li dik hija interpretazzjoni ħażina. Insejt liema kritiku kien qalha, ma nafx hux Umberto Eco, Skużawni jekk jekk qed inħalla tisem ma' kotazzjoni boħra. Kien hemm kritiku li qalli jien ma nistax ngħidilkom lill-istudenti tiegħu qalilhom u l-kritiċi tiegħu qalilhom jien ma nistax ngħidilkom li mija l-interpretazzjoni t-tajba. Għax jista' jkun hemm iktar minn interpretazzjoni waħda li tkun korretta, li tkun valida u li għalija jkun hemm l-evidenza. Però nista' ngħidilkom liema hija l-interpretazzjoni l-ħażina. U, inter, u interpretazzjoni ħażina hija dik l-interpretazzjoni li għalija ma nkunux nistgħu nġibu l-evidenza. Sewa. Jiġifieri mill-ġdid sabiex innaqsu l-ansjetà tal-istudenti, tajjeb li nispjegawlhom li jaf ikun hemm iktar minn interpretazzjoni waħda. L-importanti li jkunu jistgħu jsaħħu l-argument tagħhom li għall-interpretazzjoni tagħhom ikunu jistgħu jġibu l-evidenza, kwotazzjoni, eżempju mis-silta, sewwa. Meta nitkellmu fuq evidenza, essenzjalment qegħdin nitkellmu fuq kwotazzjonijiet, fuq eżempji mis-silta. Ta' min nistaqsu wkoll lill-istudenti tagħna sabiex jirriflettu fuq kif il-lingwa, il-kliem f'dik is-silta qed jitħaddem b'mod straordinarju, kif dak il-kliem huwa differenti mill-kliem tagħna ta' kuljum. Aħna ma nitkellmux kontinwament bil bis-similtudnijiet, nużawhom iva imma mhux daqskemm niltaqgħu magħhom f'tekst letterarju. Mela, ladarba li l-istudenti nistaqsuhom kif dan il-lingwaġġ qed ivarja mil-lingwaġġ ordinarju, hemmhekk l-istudenti ħa jħossu li jistgħu jirrelataw aħjar mat-tekst. Għaliex? Għax int qed titlaq minn dak li jafu huma, mil-lingwaġġ ordinarju ta' kuljum, sabiex jaslu għal mod straordinarju, għal mod differenti, letterarju, kreattiv, kif qed tintuża l-lingwa fis-silta. dwar l-idea ta' interpretazzjoni tajba jew ħażina diġà kkummentajt dak żball tiegħi. Eħe, u meta meta l-istudenti ma jifmux daqstant xi ġifieri effett, l-effett nistgħu nispjegawlhom bħala parti mill-esperjenza. Sewa, parti minn dak li tħoss mir-riżultat li joħroġ mill-qari tas-silta. Eżerċizzju li tqajt miegħu jienu nipprepara għal din it-taħdita eh, ta' għalliema li propju kienet qed tirrifletti fuq is-silta mhux imħejjija u kif tippreżenta fil-klassi, kien dan li ħan niddiskrivilkom issa. mhux neċessarjament tagħmluh mal-istudenti tagħkom għalkemm jekk ikollkom studenti li tħossukom komdi magħhom tistgħu tagħmluh ukoll. Din l-għalliema ppreżentat l-ewwel poeżija, sewwa dik li hija bil-brackets eh, miftuħa u mingħajr tekst. U qalet lill-istudenti tagħha sabiex jikkumentaw dwarha. Hija poeżija mingħajr kliem, tista' tistaqsi jekk hix poeżija wara kollox. Hija poeżija astratta ħafna, hija poeżija li ma taħdimx bil-kliem ma taħdem bil-viżwal. U ħafna mill-istudenti, ovvjament ma relatawx magħha. Kien hemm xi studenti li interpretawha bħala poeżija fuq iċ-ċensura, pereżempju, jew poeżija fuq esperjenza li ma tistax taħkem bil-kliem. Imbagħad uriethom poeżija oħra din l-għalliema Miss Lucinda. Uriethom poeżija bil-Ġermaniż, din hija għalliema tal-Ingliż. U mill-ġdid, mhux l-istudenti kollha rrelataw magħha, però kien hemm studenti li ħassuhom iktar komdi jikkummentaw, sewwa, minħabba li hija poeżija li tidher li għandha metrika regolari, għalkemm diffiċli noddu s-sillabi għax hija b'lingwa oħra, ehm, nafu li għandna l-kwartini, kien hemm studenti li saħansitra identifikaw ir-rima f'din il-poeżija għax raw it-trufijiet, it-truf tal-kliem li jixxibaħ ħafna. Sewa? Li jixxibħu ħafna. Meta naraw ansin, f'ċertu sens isna qegħdin naraw xi ħaġa bħalma għandna quddiemna, sewwa, siltiet li qegħdin naraw għall-ewwel darba. Bid-differenza li aħna ħankunu iktar f'kontroll għax ħadd tkun silta bil-lingwa tagħna, sewwa. Mela nistgħu nagħmlu dan l-eżerċizzju ċkejken mal-istudenti tagħna. Nuruhom għall-argument dil-poeżija bil-Ġermaniż jew kwalunkwe poeżija oħra b'lingwa oħra. ngħidulhom x'tistgħu tikkummentaw dwarha. U huma ħa joħorġu b'xi osservazzjonijiet bħal tqassim tal-metrika, bħal rima, u mbagħad ngħidulhom jekk intom kontu kapaċi toħorġu b'dawn l-osservazzjonijiet fuq poeżija b'lingwa li ma tafux, aħseb u ara kemm ħa tkunu kapaċi toħorġu b'osservazzjonijiet fuq tekst li intom tafu b'ilsienkom. U b'hekk mill-ġdid inkunu qegħdin nuruhom illi fl-aħħar mill-aħħar silta mhix imħejjija mhix silta li ħa nibżgħu minnha, imma hija silta li aħna diġà għandna l-ħiliet sabiex nanalizzawha ehm, u għalhekk nistgħu nanalizzawha, nistgħu nikkummentaw fuqha, nistgħu niddiskrivuha. Hawnhekk qed inġib eżempju ehm, bil-poeżija, ma ovvjament nistgħu ngħad dokumenti simili għal għal proza sewwa. Għaliex għax fil-proza li ħajkollhom huma ħajkun qegħdin jiltaqgħu ma' silta għall-ewwel darba. Sewwa. Ehm, jiġifieri hemm l-istess nuqqas ta' familjarità, hemm l-istess defamiljarizzazzjoni. Daqs li kieku inti qed tara tekst ehm, barrani. Ħlief li mhux barrani għax huwa b'lingwa differenti, huwa barrani għax inti ma preparajtux fil-klassi bħal ma preparajt ehm, poeżiji jew novelli oħra jew siltiet ta' rumanzi ehm, minn Emart fil-folja. Nissuspetta li Għadda l-ħin li jfisser li qegħdin tajjeb għal mistoqsijiet. Eh, grazzi ħafna Kit. ma nafx jekk hawnx min jixtieq forsi hemm xi mistoqsija jew xi kumment fuq dan li smajna. Tana ħafna fuq ix naħsbu kit u jiena ċert li sibtu dak il qal u tla ħafna għax kien vera prattiku. Forsi għat trid jikkummenta jew jemma xi mistoqsija merħba bih jew biha. ma nafx jgħid, jien kultant nħu naqa' l-impressjoni li ehm, eh, il-tensjoni jew l-ansjeta li semmejt inti li forsi kollhom it-tfal għax jaraw l-istudenti għax jaraw test li ma jkunux raw qabel, forsi nitrasmettu jelom xifti taħna stess.
Għakku xikultant naħseb li l-ansjeta aktar mill-li tkun tal-istudenti tkun tal-għalima, mux tassew. Sfortunatament għanna dil-kultura li nipreparaw kollox minn qabel, le? Nipreparaw il-komponiment minn qabel, nipreparaw il-noti minn qabel biex umbat nirrepetu għan fl-eżami. illi potenzjalment nikkoreġu x-xogħol tagħna l-privat qabel ma ngħadduh ehm, lill-għalliema fl-iskejjel. Ovvjament dan ma japplikax għall-istudenti kollha. Huma każijiet illi ġieli niltaqgħu magħhom. U għalhekk f'das sens xi ħaġa li ġġib l-isem ta' mhux imħejjija jaf tnissel dik l-ansjetà. U naħseb għalhekk importanti ħafna, anke għalina stess bħala għalliema biex ma nittrażmettux dik l-ansjetà, inżommu f'moħħna li test mhux imħejji ma jfissirx nuqqas ta' tħejjija, huwa t-tekst li mhux imħejji, aħna. Forsi bl-Ingliż il-kelma iktar preċiża meta jgħidlek eh, unseen, għax test li ma rajtux. Eżatt, eżatt. Ġifiri,
Tħejja diġa edha mek. Mux imħejja ma titraduċix tajjeb il-kunċett ta' test li ma rajtux qabel.
Ekku, ekku. Mistoqsija għalikom, għax issa li sentej maqtuħ mis-sekondarja. Jiena kont nagħlem primarjament l-snin 7 u 8 u konna nagħmlulhom xi taħriġ tal-LOFs, ġieli b'xi silta li ma tkunx imħejjija. issa ħad tidħol fis-seħħ fil-year 9 bitħejja wkoll għall-eżami ordinarju xek. Mill-esperjenza ta' anzi, donet għadkom tagħmlu t-taħriġ silta mhux imħejja fl-ewwel sentej fl-iskola medja jiġifieri u mill-esperjenza s'issa x'kienu d-diffikultajiet li sibtu fil dan it-taħriġ?
Hello, Keith. Ma nafx intom xissimawni. Għet nisimaw, Stefan. Hello, all right.
Mela, għarra f'sar tajab il-kulħat. Għad għasafna nisimek. Eh, dan su bej ħaġa oħra ġifri ma tantx stajt. Forse kien hemm xi partijiet li tliftom ukoll. Eħe, kif qed tajjeb inti t-test mhux imħejji, din issa kienet is-sitt sena fl-iskejjel medji li qiegħed fis-seħħ kif qed tintinalmu l-ħiliet biex imbagħad ovvjament dawn wieħed jawgura insomma li jutilizzawhom fl-eżam. Rigward problematiċi ħanajtek li nara jiena meta nkun qed nara l-karti tal-eżamijiet, meta nkunu din ikkoreġu, meta nkun qed nitkellem għal liema tiegħi, li xi kultant it-test ma jorbotx ħafna ma l-esperjenza ta' tfal. jew il-vokabularju fit-test letterarju ikun imbiet wis ħanajtek mir-realtà ta' tfal. Per eżempju, tiġini f'moħħi poezija il-fjamma u l-fjamma kienet rappreżentazzjoni tal-muża letterarja tal-poeta. U mill-esperjenza tiegħi u anke ta' kapijiet ta' dipartimenti oħra, rajna li ħadd kważi mill-istudenti ma fem jew ma wasal għal konklużjoni li l-fjamma kienet appuntu eh, simbolu ta' hekk. Ġifri naħseb bħala problematiċi dik l-aktar, dawk l-aktar li ehm, nista' nsemmijek minn ma qod naħseb ħafna, ġifri li t-testi jkunu wis imbeda minn realtajiet u minn dak li forsi huma mdorija jaqraw it-tfal. Issa kif qed inti ħajtlu ehm, l-eżami tad-disa sena għal ġimgħa d-dieħla ħajkolna l-ewwel eh, eżami fis-sekondarji fejn ħajkun hemm eh, test mhux imħejjis, ovvjament naraw x'ħansibu hemmhekk. Tajjeb li forsi nżid ukoll li fl-Ingliż dil-ħaġa ila ila prassi u it-tfal imorru relattivament tajjeb

ma nafx l-oħrajn, l-edukaturi l-oħra, forsi speċjalment miegħed fil-medja, għax ovvjament għandhom iktar esperjenza x'kifet il-na sitt snin issa, x'problemi jsibu fl-ansin l-istudenti kif ħarsu lejh. Naħseb iktar iktar il-poezija hemm tendenza tkun naqrit qal minħabba ovvjament lingwaġġ forsi iktar simboliku devjanti jinsejħu li Infatti, ekk ma tgħid Stefani, probabbli fil-poeżija l-problema hija tinħass iktar. Il-problema tinħass. Iktar ambigwità forsi, hemm iktar ma nafx imma eħe, l-istudenti jisibuha normalment u ġeneralment titqal
fil-poeżija li għandek għandek konċentrazzjoni ikbar ta' tekniki normalment. Ehm, qed niġġeneralizza ovvjament, ehm, però nissuspetta li it-tendenza dik li fil-poeżija għandek konċentrazzjoni ikbar ta' tekniki, u allura jaf tkun daqsxejn iktar overwhelming minn min silta narrattiva. filwaqt li s-silta narrattiva hija l-mod by default kif nitkellmu bejnietna, le? Aħna kreaturi narrattivi, aħna l-bnedmin. Jekk nistaqsi lil xi ħadd minnkom kif intom, ehm, kif inhu jew kif inhi, probabbli ħa twiġbuni billi tirrakkontaw l-ġurnata tagħkom, le? Allura n-narrazzjoni tiġina aktar naturali, filwaqt li l-poeżija mhux daqstant. Forsi biex innaqsu, vera jien speċifikament intlabt sabiex nitkellem fuq il-proża, ma la semmit il-poeżija ħan ikkumenta dwarha wkoll. Forsi biex innaqsu daqsxejn l-ansjetà fejn tidħol il-poeżija, infakru lill-istudenti li għalkemm il-poeżija ma naqrawhiex qabel norqdu normalment, fil-verità mdawrin biha. Kull kanzunetta li nisimgħu hija effettivament poeżija. Fil-kritika ma' l-istudenti tiegħi infatti ġieli nagħmlilhom poeżija, skużawni, ġieli nagħmlilhom kanzunetta. Ġifieri jekk nibdewlhom il-kritika tal tal-poeżija biex imħejjija permezz ta' kanzunetta, hemmhekk naħseb jirrelataw iktar magħha. jagħrfu li fl-aħħar mill-aħħar il-poeżija mhix xi ħaġa daqshekk aljena għalihom għax jixgħelu r-radju jew jidħlu fejn jidħlu ehm, ħa jisimgħu poeżija sempliċiment tkun tkun immużikata.
Ftit, ma nafx nistax nżid xi ħaġa ma li qed mela. inti. Jiena jiena l-informant u tri ġifieri miss ma l-iskola medja u ta' sekondarja li nara li taħdem fit-tfal iż-żar li jkun iktar batuti li l-ewwel jisom nitlobhom iħarsu lej dak li huwa ovvju, pereżempju bħal istruttura li ħarsu lej il-metrika, strofi versi rima u l-ewwel huma jiddeċidux poeżija moderna jew tradizzjonali. Ħafna drabi dejjem kun hemm mistoqsija fuq hekk fl-eżami, ġifieri għall-inqas anka jekk ma femux il-poeżija x'kienet diffiċli, vokabolarju kien diffiċli, ġa għandhom jisom ħaġa waħda li żgur jafu, għax m'għandhomx għalfejn jifmu l-poeżija biex jaslu għal dik. Imbagħad ovvjament affarijiet oħra bħal jiena nsibha diffiċli speċjalment fil-poeżija fit-tfal li fis-sens ma jitkellmux bil-Malti. Aħna għandna dik il-problema fl-iskola tagħna li ma jifmux il-proża ħseb wara l-poeżija. Ħaġa oħra li dis-sena eh, jiena nagħlem ma' Lloyd, li qed sibni għal għażara diffiċli, speċjalment eh, fil-year nines, biex insibu poezija li hija daqsxejn itqal imma xorta relevanti għat-tfal li ħansibu fuq xi insaqsu u li forsi temi mhumiex il-mewt, ir-reliġjon, il-patriottiżmu dawn it-temi jisna li aħna mdorrijin bihom. Jisna tfixkilna fejn ħanfittxu. Issa ħana l-iskola tagħna għandna Claire Wen Mary, ġifieri enuna ħafna. Imma fejn tidħol poeżija nsibuha diffiċli biex eh, niddeċidu minn fejn ħansibuha ħansibu poeżija. Fejn tidħol proża mhux daqshekk, għax kif għad inti jiena nħobb nixxi ħafna kodba eh, li huma adattati, f'sens nistgħu nieħdu minnhom sil tal-eżami għal proża, imma fejn tidħol poeżija nsibha iktar diffiċli biex infittex
Mela, oġob- oġbitni ħafna t-teknika tiegħek li jen- li titlaq minn min dak li jafu huma. Naħseb dejjem għandu ikun dak il-punt ta' tluq, infatti, minn nitilqu minn dak li jafu huma l-istudenti. Anke sabiex nurruhom li fl-aħħar mill-aħħar għandhom kontroll fuq il-materjal li qed jiġu eżaminati fuqu. Ehm, nagħmel xi ħaġa simili mal-istudenti meta jgħiduli ser ma fhimt xejn. Ngħidilhom xejn xejn xejn jew hemm xi affarijiet li ma fhimtx. U allura flok iħarsu lejn il-muntanja kbira ta' affarijiet li ma fehmux, jirrealizzaw li di fil-verità hija għolja ċkejkna li rridu jitilgħu sewwa. Ehm, u l-istess meta nitilqulhom minn dak li huwa familjari, jirrealizzaw li hemm aspetti tat-tekst li huma maniġibbli li jistgħu jirrelataw miegħu jikkummentaw fuqu u jiddeskrivuh. Li jfisser li huma għandhom xi ftit kontroll fuq it-tekst, forsi mhux fuq it-tekst kollu, u dik ħa naħdmu fuqha, imma għall-inqas għandhom daqsxejn kontroll fuq it-test. U dan is-sens ta' empowerment għall-istudenti naħseb li huwa importanti ħafna li nuruhom li xi ftit ta' kontroll hemm minkejja li dan huwa test mhux imħejji. Dwar il-poeżija, ħejja, sfida kbira. Qed naħseb fil-ktieb tal-poeżiji ta' Adrian Grima eh, f'leġġa kargata. Imma ovvjament mhux ħaġġib kull biċċa xogħol minn dak il-ktieb. Eh, Immanuel Mifsud ħareġ ukoll param param imma nissuspetta illi huwa għal etajiet iżgħar. Anton Buttigieg għandu xi poeżiji li huma playful, primarjament huma limerikki. Dwar it-temi iktar dark jew tradizzjonali, jiena ma niddejjaqx nippreżentalhom affarijiet li huma relatati mal-mewt jew li huma diffiċli. Ovvjament b'ħafna attenzjoni, sewwa rrid inkun naf l-istudenti li għandi quddiemi għax ma nkunx irid nesponihom għal għal weġgħat forsi personali jew saħansitra privati, speċjalment jekk ikun hemm minn xi tilef lil xi ħadd riċentament. Però dawn huma wkoll parti mill-esperjenza, parti mill-esperjenza tal-ħajja u naħseb f'ambjent kontrollat ma nagħmlux ħażin li nagħtuhom darba kultant xi biċċa xogħol marbuta ma' dawn l-affarijiet. Ehm, ovvjament nifhem l-isfida li ma taqax dejjem għal dawk ix-xogħlijiet. Ehm, jina l-iktar li nixtru ma' kodba tal-poezija u wkoll insiba diffiċli sabiex nassal għal poeti illi mhux qegħdin jiktbu ta' kull darba dwar l-għasfur tal-bejt u l-kanarin u l-kampnar tal-knisja u l-Madonna u l-qaddisin kollha. Għad niprofa nqallef moħħi ma dejjem hija daqsxejn ta' sfida.
Kit.
Għajdilna. Eħe, jina fil-fat kont ħan semmiħ il-punt li li jen ma nafx li jen li t-kelmet sissa. Iva.
iva.
Naqbel ħafna mija, kħiġifri parti l-baranin, il-Maltin u koll l-lum il-ġurnat għandhom vokabularju fej jidħol il-Malti pjuttost limitat. Per eżempju, jina ġemma l-għaddit jistaqsuni xinu mnikket, per eżempju, u ovvjament niprofa nwassalhom għall-er biex niprofaw nifmu imma eħe ġifiri l-livell xi kultant huwa dak li hu. Fejn jitlu test letterar jinħoss li jata sfida biex issib testi immirati l-adolescenti li huma bażikament l-etajiet tal-istudenti tagħna. aktar minn tem, għax naqbel mi kit li għandek ma parti mir realtà tagħna ġifieri ma niddejaqx nippreżentalhom ċerti temi, bast ovvjament b'kawtela u b'sensittività. Imma nħoss li ċerti testi letterari jisom jew għanijiet ta' tfal, jew letteratura nħobx nuża kelma tqila, ma din tifmuni, fis-sens letteratura Tqila fis-sens ta' atmosfera tqila. U data tqila ħanajt. Emmek keħem, hos li li għanna sfida, ġifiri bħala l-lima biex nazlu testi fil-klassi, anke biex nazlu għal-karti tal-eżamijiet aħna bat eventualment, ġifiri teżisti eħed l-sfida. jew ikunu diffiċli ħafna jew kalla jkunu taqbiliet jew għanijiet. Eżatt, eżatt, eżatt.
Jisu hemm eh. lakuna ħanajtek jew. Hawnhekk rridu nodu attenti ħafna anke biex nagħmlu ġieħ lil Malti stess ehm, naf każijiet fej pereżempju fil-Malti fl-istess sena qegħdin jagħmlu kotba ta' pras, bar jew avventura u hekk. Filwaqt li fl-Ingliż qegħdin jagħmlulek the boy in the striped pajamas. Mhm, Il-messaġġ ikun illi l-Ingliż nistgħu nużaw biex nitkellmu fuq l-abbuż, nistgħu nużaw sabiex nitkellmu fuq l-affarijiet is-serji tal-ħajja. Mentri il-Malti nużaw biex nitkellmu fuq il-praspar, l-avventuri, l-affarijiet iktar infantili. Mhux għax m'hemmx gost fil-praspar, mhux għax m'hemmx gost fl-avventura, u jien darba kultant għadni naqra kodba tal-avventura, ġast tal-gost tagħhom. Però ma rridux nwaslu l-messaġġ li l-Malti huwa tajjeb biss biex nirrakuntaw il-buffonati. Ehm, illum il-ġurnata fil-proza il problema naqset ħafna iktar. anke b'kodba tradotti, eh, imma wkoll b'kodba oriġinali. Il-poeżija dejjem tibqa' sfida, anke għax hija inqas aċċessibbli fis-suq. Kemm hawn minna li nixtru kodba tal-poeżija. Jien għandi librerija sħiħa, imma fil-verità kemm hawn għalliema illi bil-budget li għandhom jgħidu l isma' għan ixri kodba tal-poezija flok tal-proza. Ġeneralment, min jixtri ktib għal-gost, ħajmur għal-ktib tal-proza, ħajmur għal-romanz jew għal-novelli. Xfirin bat hemm il-problema ta' nuqqas ta' aċċessibilità. Hemm testi li huma tajbin li huma out of print jew li ma ssibhomx. hemm ħwienet tal-kotba li l-kotba tal-poeżija jaħbuhom kważi. Ma nafx l-Akkademja tal-Malti kienet qed taħdem fuq antoloġija ta' ta' poeżiji għall-adolexxenti. Kienet qed taħdem fuq antoloġija għall-adolexxenti. Ma minix ċert hix antoloġija hix ġabra ta' poeżiji jew tal ta' ta' proża. Eh, Nunzjella tfakkarna ehm, fi ktib tqasqis ta' Trevor Zara. Iva, Trevor Zara għandu wkoll eh, poeżiji adattati. tqasqis u riċentament ħareġ ieħor. Ma nafx hekk hux għall-adolexxenti jew ħarira iżgħar. Jismu insajjar poezija għandu. Insajjar poezija. Sabiħ, sabiħ.
Grazzi Nunzjella li fakkartna bit Trevor Zara.
Kitu ħan zid l-aħħar ħaġa, promis. Is-sillabu biex ikompli din l-sfida ħanajtek jagħmilha sfida bessa kbira, jistipul anke ċertu ġeneri, jiġifieri s-saffika l-epigram, s-sunet patriarkan fis-seba' sena, lura

Ehm, Adrian Grima kiteb ukoll diversi limeriki imma joħorġu daqsxejn il-barra mit-tradizzjoni tal-limerik fis-sens li. Mm. Anka Carmel Kawki għandu. Carmel Kawki. Franco wkoll naħseb. Ġifieri allura
hemm anke dik ir-restrizzjoni ħanajtek tra virgoletta meta tiġi biex tażel. Is-sonetti nkitbu ħafna. Il-problema u s-sabab li tkun il-vokabolarju, jiena ma nibżax minn vokabolarju li joffri ftit ta' sfida. Il-problema li ħafna sonetti probabbli joffru iktar minn daqsxejn ta' sfida. Mm-hmm. U l-problema bis-sonetti hi li billi m'għadhomx jinkitbu daqshekk ħafna minnhom huma miġbura f'kotba li mhux la kemm issibu. Is-saffika naħseb hija daqsxejn iktar diffiċli. Diffiċli, diffiċli.
Issiba.
Bħal għandhom butiġiex dun karmu aktar tfittex naħseb l-iktar. U anka s-sonet, ta' sonet mux la kem tajt il-sonet tajja, għax il-sonetti mux kwistjoni biss ta' eh, li kollu 14 il-vers u rima kif tkun, imma il-klim irrid ikun il-versi tkun fihom ċerta konċizjoni ehm, u rrid ikollu ċerta struttura loġika wkoll kif jasal għal volta u kif jimxi mill-volta l-hemm, ġifieri ehm, taqra sunetti li dawn mhumiex ta' kwalità, jiġifieri anka ta' żmien ir-romantiċi qed nifhem tajjeb. Iva, jiġifieri għax iżommulek mal-istruttura metrika u jitilfu il. Jgħidu xejn imma tifhem, se tagħżel xi ħaġa li ma tkunx diffiċli ħafna li tkun tikka aċċessibbli għalmenu li jkun sunet tajjeb biex hekk ittihom eżempju u ttihom eżempju sara ta' nies. Eh, eh, jiġifieri l-għażla mhux dejjem faċli. Veru. Mm. Tispiċċa tmur għal dawk is-sunetti li ġeneralment dejjem nikwotaw. Iftakarni nagħmilhom sunet ta' nsin. Insejt, insejt xkont, xkont sibt. Però niftakar li kienet daqsxejn ta' sfida, mhux daqsxejn, kienet sfida biex insib Qed qed nara nsibu xi file jew folder. Idealment u meta nagħtu poeżija nsin jew silta, ġifieri eh, nippruvaw li ma ntuhomx iktar milli fil-ħu, ġifieri tipprova li tsib siltiet li joffru dik it-tikka sfida, ma jkunux kollox bli marfa, ma l-banda l-oħra eh, rridu nifmu li fleta tagħhom mhux daqshekk faċli li janalizzaw fuq ċertu livell, ġifieri l-aspettativa tkun raġunata ħanajtek, naħseb. Forsi din tista' tkun proġett ta' tal-għaqda li tiġbor bil-permess tal-awturi testi għax veru il-saffika b'mod partikolari imma wkoll ġeneri l-oħra mhux lakemm tiltaqa' magħhom. Jew qar pereżempju ssir ġabra tal-lista tal-poeżiji għalmenu jekk ma tistax issir pubblikazzjoni. Il-kas ta' xogħlijiet li huma out of print, però, ehm, speċjalment ta' ċerti kodba ta' romantiċi, illum ma ssibhomx li mm. għand il-kollezzjonisti jew u ġeneralment ħajkunu bi prezzijiet mm. għolja. Ġifieri mbagħad il-libreriji ovvjament. imma anke l-libreriji ehm, huma limitati fil-każ tal-poeżija. Jien minna ħati għaj dak kollox. Nafx jekk hawn xi kumment ieħor.
Kull ħaġa li qed hija iktar suġġeriment milli istruzzjoni, ovvjament. U kull ħaġa li qed ukoll tvarja skont l-udjenzi tagħkom, skont l-etajiet imma wkoll skont il-ħiliet tal-istudenti. Mm. Da kollox. Nirringrazzjawk ħafna kit. Grazzi lilkom tax-xogħol li għamilna. Jattinna żgur li sibni ħutli u forsi aħna nippreparaw għas-sena li jmiss nkunu nistgħu nżommu dal jattinna f'moħħna wkoll. Tajtkom ix-xogħol.
Fidej, krejxi. Grazzi ħafna Kate. Hekk kif qal Joseph jisu niġu konxi li kollha din fl-istess ilma u jisu il-dilemmi li jkollna jkun qed iħossom ukoll ħaddieħor. Grazzi wkoll il-kon kollha li naqattu magħna, eh, dik kienet l-aħħar taħdita ta' din is-sena skolastika. Issa mbagħad nafżawkom meta nibdew is-sena skolastika li jmiss bit-taħdidiet eh, li jmiss. Sadattant minn ikun forsi interessat jissieħeb mal-għaqda tistgħu ssibu eh, il-formola fuq il-Facebook tagħna ta' edha online. Ta' se kollox u xek Joseph. Dik suppost.
Grazzi ħafna. Grazzi l kulħadd.
Il-lejla tajba.